Hi lovely viewers, this is Sweet Ohima. I am Adofo ne mahwɛfoɔ. Ɛnɛ Ohima meba bɛyɛ ɛmutuo ne nkatenkwan akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. I rice ball with granule soup. Mehyɛ aseɛ na ɛnɛ mefa menya adoa kakraa bi meyɛ nkatenkwan a Menhyɛ da mpɛ nyaadoa ne ntoosi bebree. Mensan nso mpɛ tomato paste anaasɛ tin tomatoes wɔ mu. Ɛna ɛneɛ mede me nyaadoa ɛsii gya so a ankyɛ koraa bɛyɛ four minutes pɛ na kyɛ sɛ nyaadoa yi abɛn kama kama kama a kyɛ sɛ ɛna ɛretwa gu ahu wɔ gya so yi. Ɛna ɛneɛ metuaeɛ a kyɛ sɛ meekɔ akɔ blɛnde a no no mewie yɛ nso wei yɛ nkate a yɛayaman peanut butter anaasɛ granol paste an ɛna ɛna ɛkyɛ sɛ yɛtwa gu akyɛ sɛ mehwie gu me silver mu kama kama kama kama an ghana ha deɛ woyɛ nkate nkwan a yɛdi kan kyim sɛdeɛ ɛmmo mu anaasɛ ɛmu bɛyɛ hwam na sradeɛ aba ani kamakama nti ɛno na wogu so a wohwɛ a meyɛ yi a mede nsuo fira nakɔnakɔnakɔnakɔnɔ kama num mu fine sɛdeɛ mu bɛyɛ te kakra ɛne nea mede si gya so

Ɛna asase ahuru akɔnɔakɔnɔ a kyerɛ sɛ sradeɛ abɛn ne fine fine fine fine kyerɛ sɛ wohwɛ nkateɛ kura a ɛkyerɛ sɛ nnɛ yɛn kwan bɛyɛ dɛ paa mefiri hɔ na ɛnna mekɔɔ yɛn foforɔ so na ɛnna mede me motuo nso ɛsi gya so a kyerɛ sɛ mɛdi kan de nso ɔhyɛ asi gya so ɛde nkyene kakra gum aa ɛnna ɛkyɛ sɛ nnɛ ɛnyɛ motuo atam ketewa bi a mebɛyɛ wɔ ha te ɛnna mɛbua so kakra sɛ mede me mo nso bɛgu mu ano no

Now let's start by seasoning our chicken. Ɛha nso yɛhyɛ aseɛ no kyɛ sɛ mɛkokɔ ho nam papa bi a mayiyi n'akyi ne kakra firi mu ɛna adeɛ a mede tom ɛyɛ mako ɛyɛ mako a kyɛ sɛ metɔɔyɛ ɛyɛ ne cube ɛfiri sɛ na ɛda hɔ kyɛ ɛbɛsɛe nti ɛyɛ mako ne garlic paa kyɛ sɛ yɛayɛ ama fra yɛde ahyɛ fridge ma ama no ayɛ block ɛnti na wohuu sɛ ntoosi no mamfa mako antom mako yi na ɛyɛ ya paa ɛne na mede m'akakaduro, gyeene a yɛayam, ɛne spices kakra, ɛne nkyene, ɛstate sɛ na mebɛsizin m'akokɔ nam yi ho kama, ɛna ɛgu so a ɛretwa gu yi. Mese, akokɔ nam yi si gya so, ankyɛ koraa, a beebi ayɛ hwehwɛɛhwam ae ɛne wo season wakokɔ sɛ yi a ɛyɛ hwam ankasa yɛnhyɛ da mpɛ spices bebree sɛdeɛ spices bebree nya ma yɛn ti no natural spices ɛna kyɛ sɛ mede season nam ɛna ha nso no mentɔɔ sɛ meno ayɛ ɛna ma blend di agum sɛdeɛ mede kan kaeɛ no meyɛ nkate nkwan a mempɛ tomato paste biara wɔ mu nti wei natural tomato a mayam na mehwie agu mu. Wei nso yɛ menya adoro a yɛayam a na ɛno nso no ɛretwa agu a kyerɛ sɛ mede agu mu. Mede kan yɛ nkwan sɛ lai soup ɛne no meboa so yii m'ani maa no kakraa. Ankyɛ koraa nkwan ayɛ hwehwehwam ayɛ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ ɛna ɛnea mehwie menkate nkwan anaasɛ menkate a medi kan akyi mu a sradeɛ papa bi wɔ ani no. Mehono yɛ de nsuo fira ɛna sɛ mehwie agu mu akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ. Woyɛ nkwan a vegetables bɛn na wode gum? Ɔhemaa metaa pɛ nyaadoa ne nkruma paa, an ebinom nso de carrot. Nanso deɛ m'ani gye ho ɛna mede agu mu akɔ no akɔ no yi ankyɛ koraa nkate nko ara na astate ahuru yi a kyɛ sɛ baabiara yɛ akɔ no akɔ no akɔ no akɔ no a nkate nko ara yɛn ani akɔ no ɛyɛ hwam papa sɛ wobɛn ha nka wobɛhu deɛ mekan sɛ ɔhemaa menni agorɔ ɛba sɛ mɛsɛ mɛyɛ nkwan deɛ ɛneɛ meyi me yam ɛyɛ ma ne yɛ akɔ no paa Nkwan abɛn. Ae, nkwan na abɛn akɔnɔakɔnɔ akɔnɔakɔnɔ yi. Afei nso yɛn mutuo nso a yɛdii kan de si gya so. Ayɛ motɔn kama. Ɛne ɛmema nsuo kuo mu nti no, ɛmutuo no ne mono nso tumi gugu ne ho yie. Woka mutuo a, nyabotrɛ ma mono. Ɛma no mmee yie na ɛnyɛ twintwan. Ɛne ɛmɛ deɛ ɛha ɛdeɛ ɛha ɛmmerɛ. metwii mu toa twiiɛ twiiɛ twiiɛ twiiɛ ɛma mo toa yi naa neɛ yɛhu a ɛretwa gu akyɛ sɛ ayɛ sɛ ɛtwintwan ae mo toa twintwan me sɛ ne dɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa mewie yɛ na ne mebɔɔ no akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ kyɛ sɛ ayɛ sɛ wobɔ mo toa ɛho hia anaasɛ ɛnyɛ mpo sɛ yɛde gu rɔba mu nanso ɔhemaa menni choice Enti sɛ woyɛ bi a na sɛ wowɔ paper foil bi a na ɛneɛ woabobɔ bi agu mu akɔnɔ akɔnɔ sɛdeɛ ɛno nso bɛboa ma yɛ health issue no nso akɔ so kama.

Me motoɔ na me gu so a kyɛ sɛ ɔhemaa me bɔ no kama kama kama kama kama ɛna mmutuo ne bebrebe deɛ bɔe asɛ me ne nipa he na ɛbɛdi an yɛ nɔɔso biara nanso aduane yɛ dɛ nti no yɛbɛsiri pɛ di mmutuo nyinaa mɛsrɛ wo sɛ ɛnɛ ɛne first day a wabɛka me ho a mɛsrɛ wo a ayɛ a menkɔ nyabotrɛ na subscribe na hit notification bell no nso so saa no anytime bi a mede video foforɔ bi bɛba no na wo nso wo nsa aka bi. Maba me mutuo wie ano no a ɛnea mutuo na ɛtwa gu agya ɔhemaa me so me didi o nyasɛm ketewa kyɛ sɛ mutuo nan wabisa ho sɛ me ne ho amo ɛna ɛbɛdi an aduane deɛ ɛyɛ kyɛ sɛ me nkwa nso na ɛtwa gu akyɛ sɛ nyasɛm ketewa na seɛ se ɛnam dodoɔ sɛ nkwa adeɛ na nkɛnɛ me nkate nkwan nkasɛ a no no nanso nyasɛm ketewa kyɛ sɛ m'ani agye me ho a menyaeɛ a nka magya deɛ meyɛ na nka mastate redidi ara ne sa. Merebɛsɛɛvo me ho. Ɛmutu akɛseɛ mmienu paa ne ɛnɛ merebɛte amene ankasa anya sɛm ketewaa. Wonya oyi a na wadidi. Agya aduane deɛ ɛyɛ akyɛ sɛ. Ɔhema ma yɛ madwene sɛ mebɛdi aduane nyinaa gu me yam. Wowɔ fie a na wayɛ bi ama w'abusua ne mma no nyinaa. Ah aduane yi ɛyɛ dɛ paa. Kɔ so ara na sɛ wonya nsubscribe yɛ a, ayɛ a bɔ mmɔden ara na subscribe na bɛka m'abusua ho. Ɛha wo ba a, anigye wɔ ha paa. Yɛredidi no na yɛresua adeɛ nso. Baabi a metwɛn ara na aduru so yi ae ɛnea ɔhemaa mebɛte ne nyinaa mmene akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa aduane deɛ ɛyɛ wonya bi a ne wadi ae afei nso mɛsrɛ wo sɛ sɛ wopɛ kwan a mefaa so ɛyɛɛ saa mako yi a mede too nkwan yi mu ae pɛpɛ kiw no a ayɛ a na wahwɛ me previous videos no a wohwɛ hɔ nso a ɛwɔ hɔ a no no na wasua na wo nso wayɛ bi meda wo ase bebree sɛ wonya adagye ɛhwɛɛ me